Salut daholo, raha manana business local nareo dia ity hevitra anankiray mba azahoanareo client. Tonga dia somary complet izy ity, mahareta hatramin'ny farany, partageo an'ireo namana na mpanao volo na mpivaro-barotra manao gargotte na manao apanety na tsy haiko izay rehetra ataonareo mety daholo fa araho fotsiny ity. hevitra ity. Ndao ary an! Ny zavatra ataonareo voalohany dia mi-créer page euh, Facebook na ny compte personnel anareo ihany koa tsy maninona. Mi-créer zany nareo page, zay aloha ny zavatra atao voalohany. Ahoana ny atao an, mba ahafahana euh, mi-créer page à partir an'le anarana mihitsy zany. Ny zavatra hatao aloha dia fantarina ny cible hoe inona ny cible anareo, ohatratry ny ahoana izy sy ny sisa sy ny sisa. Dingana maromaro no atao anatin'izay fa somary fintiniko ilay izy eto. Tonga dia omeko lalana tsotra sy haingana ianareo. Ny lalana voalohany, ny zavatra ataoko eto aloha izany dia mila connexion kely nareo mba mi-invest kely any anaty connexion na ihany koa. Mandeha cyber kely, ok? Ohatra hoe miresaka zany zao ohatra hoe resaka ataontsika hoe ataontsika hoe coiffure zany de afaka mangataka ato anatin'ny ChatGPT efa niresahako foana ity jereo ny vidéo sasany ato anatin'ity page ity cinq idées cinq idées de nom de mon Business local Madagascar, business local Madagascar, ataoko hoe coiffure. Dia afaka manome anarana eo ianao, salon de coiffure Ambatobe hoy izy izany hoe. Manome anarana izany miaraka amin'ilay anaran'ilay local misy anao, coiffure de luxe Antananarivo, institut de coiffure, coiffure Tana, coiffure du soleil Madagascar, na maison de la coiffure Mahajanga. Afaka manao regenerate nareo dia mahita anarana hafa indray. Dia afaka reformuler-nareo ihany koa ilay demande nareo na ilay prompt ampidirinareo zany de mahita anareo de mahita idée ao tsara rehefa vita zay azonareo ilay idée de mila logo nareo ho an'ilay page mila logo nareo ho an'ilay page zany de ohatra hoe ty zao ohatra ny tiako le cheveux malgache tsy maninona malgache e tsy mampaninona zany de tailor miditra indray nareo ao amin'ny Taylor Brand. Manao recherche fotsiny anao amin'ny Google hoe Taylor Brand dia afaka miditra anareo dia coller collenareo ilay anarana dia afaka mampiditra nareo ohatra hoe tagline hoe ah, inona zany ny zavatra le atao mot clé kely zany mba ahafantaran'ilay izy hoe inona ilay atao dia afaka mampiditra fotsiny hoe coiffure Malagas. Dia get start. Izany hoe hitanareo izany izay ilay anarana eh, idée ana business, idée de nom ana business ataonareo partir an'ny chat GPT vita izay dia miditrinareo any amin'ny Taylor Brand mi-créer an'ilay logo an'ilay base Izay an, dia misafidy nareo an, bien être physique ve le sa service sy ny sisa sy ny sisa contenu original dia apetrako hoe service tsao le izy ohatra atsy hoe produit an, vêtement euh, oui metimety ihany na bien être tsy mba mpaninona dia afaka mampiditra kely eto ianareo Salon de beauté, salon, tsy maninona, dia tonga dia alefako ilay izy. Next afaka mampiditra description manazavazava kely eo nareo. Dia passé an, dia tohizako amin'izay an ilay izy. Afaka mampiasa outil hafa koa nareo an, fa ny anah manokana Taylor Brand ataoko metimety amiko, afaka ataoko à partir an'ilay anarana ilay izy an. afaka mampiasa icône ihany koa style somary ohatr'izao no ampiasaiko ty esoriko an ty esoriko an lasy an eleka endy dia asiana border raha ihany trendy safidy an'ilay style na police ho ampiasain'ilay izy aza zany dia mandeha ilay izy an, mandeha ilay création an. Dia io hitanareo io, ireny izao an, misy misy an'ilay izy, cheveux malgache. Misy karazany izany ireny afaka manao voile plus. Dia ohatra hoe ity no tiako ohatra. Ohatra hoe iny no tiako dia afaka personnaliseko. Afaka ihany koa tonga dia ajanoko amin'io dia tonga dia misy ah, karazana mock-up apetrany eo mba ahitanareo hoe ohatrohatry ny ahoana le izy rehefa mivoaka ny amin'ny téléphone, amin'ny t-shirt sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa vita izay an! Te télécharger nareo manao version premium nareo afaka ihany koa nefa capturer nareo dia averinareo atao na ampanaovina olona ampanaovina graphiste zany hoe ty ilaiko satria raha io format io no ampiasainareo dia tena kely dia kely io fa afaka io capturer nareo ha capturer na rehefa vita le capture avy eo dia afaka alefa any amina graphiste iray eo zany nareo a somary mba mety hoe tsy lafo be intsony manao an'izy amin'izay satria mi-vectoriser an'io a no ataon'ilay graphiste ok vita izay rehefa vita izay a manana logo zany nareo izao a dia manana anarana vita izay a dia miditra nareo amin'ny photo de couverture canva indray a no suggéreko a ampiasaina satria tsotra Tsotra, tsotra, tsotra. Afaka mampiasa Canva nareo an. Dia afaka miditra nareo réseaux sociaux an. Gratuit ihany koa ampiasaina, version gratuit an. Dia afaka miditra nareo any amin'ny Facebook, photo de couverture. Na afaka tonga dia soratana eto fotsiny fa ela be. Couverture Facebook. dia mahita modèle nareo a dia afaka manova arakaraka izay dia izao mety azo adaptena amin'ilay time maresana dia izy koa izany mba safidio hoe ohatrohatry ny ahoana ilay euh, zavatra atao mifanaraka amin'ilay time maresana ve sa tsy mifanaraka ohatra hoe Ohatry hoe tia ny raisiko. Ah, izy izao pro a. Tsy afaka mampiasa an'io a, payante a. Payante a, izay tsy misy soratra payante eny aho izany no azoko ampiasaina. Tsy maninona fa milarge be nefa io. Malalaka tsara izany. Tiako afaka ampiasaiko an dia mivaipy fotsiny a. Ilay a. sary. Za eto dia miresaka amin'ny olona tsy tena manana compétence amin'ny hoe Photoshop sy ny sisa. Fa anampiana anareo fotsiny aho. Ilay izy. Dia personnaliser ce modèle. Dia afaka personnaliser nareo araka izay itiavanareo anazy io. Dia tuto kely canva fotsiny nareo. Ahoana ny mi-personnaliser modèle? Dia vetivety kely io. Afaka mi-importer élément izay ilainareo, dia afaka ampidirina ato ilay izy. Dia afaka ampidirina ato koa ilay logo vao ni-créer-nareo teo, numéro sy ny sisa sy ny sisa. Vita izay dia télécharger-nareo ilay izy. Ok? Manana anarana, manana logo, manana. Photo de couverture, contenu sisa. Ny contenu dia mazava ho azy mila sary ao amin'ilay toerana izay iasanareo mba manao preuve sociale kely ihany koa, retorina client sy ny sisa sy ny sisa fa ireto misy contenu ahafahanareo mameno an'ilay contenu satria mila mandefa foana nareo. fa ataovy intelo isan'andro tena mazotoa mihitsy mandeha fa ohatra ka sahirana dia afaka manakarama nareo olona igerer an'ilay page sy ny sisa sy ny sisa dia afaka miditra nareo ny idée ana publication iray voalohany omeko dia ny resaka fizarana zavatra mahasoa misy valeur zany dia any anaty pinterest miditra dia midira ohatra hoe coiffure, izay fotsiny ny tapeko ato anaty Pinterest dia mahitahita zavatra eo dia afaka ireo karazana volo ireo fotsiny no publieko ao anatin'ilay page dia sady manazavazava kely eo no manisy description kely eo. iray izay. Ny anankiray faharoa dia afaka manome cadeau ho ana olona mpanaraka an'ilay page nareo ohatra hoe maka boky nareo ohatra hoe coiffure ihany koa aty anatin'ny pdf drive pdf drive dia ahitanareo livre gratuit an! de coiffure et beauté afaka télécharger nareo na tsy misy ny nahy nareo ary ao anatin'io an! mety ilainareo ihany koa nefa le izy an! fa télécharger ao fotsiny de capturer le couverture de manaova jeu kely an! de asevy ny partage sy ohatrohatrizay an! de mahazo an'io boky io ilay olona Idéana publication iray indray izay point mobi le pub sy le pub ilay izy tsy manana télécharger koa afaka convertissez koa en pdf iny rehefa avy eo tsy manana koa na pub ary iny lecteur ana android amin'izay efa misy mamaky pub dia afaka ataonareo an'iny vita izay a dia mba hialanareo amin'ilay hoe mandany andro be manao publication an'ilay zavatra du genre ohatr'izay zany hoe manabetsaka an'ilay follower sy garde confiance fotsiny an'ilay mpanaraka anareo ilay audience anareo dia mila manao an'izay matetika nareo dia aleo mampiasa metricool efa andresahako ihany ty an metricool dia any anaty planification ny anaty planification Dia planifier-nareo fotsiny ilay publication. Afaka mampiasa Meta ihany koa, afaka mampiasa Meta fa ny anah manokana Metricool no ampiasaiko. Anaty planification, mi-creer compte fotsiny nareo dia manana cinquante publication gratuit par mois. Dia miditra nareo ohatra hoe ok amin'ny roa ambin'ny folo ity no programmeko dia amin'ny roa ambin'ny folo zany ilay izy no cliqueko dia afaka misafidy nareo hoe heure n'inona le heure ato. satria heure Europe zao ny ato zany hoe raha heure Europe ny eo zany a dia tsy amby roa ambin'ny folo zany le izy fa amin'ny folo dia afaka alainareo le sary reny a dia afaka glissenareo ato dia mampiditrinareo description raha facebook fotsiny ny hafesanareo dia facebook a mampiditrinareo mot clé dia Cocher nareo le hoe publier automatiquement de enregistrer. De afaka manao an'izay nareo mandritry ny fotoana lava be na ray volana na roa volana fa 50 par mois fotsiny. Rehefa vita nareo zay de matory fotsiny nareo miandry mpanaraka base fotsiny. sy ny sisa sy ny sisa izay a mety hanampy anareo a izay manana business local afaka hanitaranareo afaka ihany koa ahitanareo client aza misalasala ny anso aza misalasala manontany aza misalasala ihany koa raha misy zavatra niresahana teo raha ohatra hoe tsy voafehinareo le izy ka mila fanampianareo ao anaty league a dia miantsoa mankasitraka amin'ny manaraka indray miala